ӕмӕ космосы тыгъдады сусӕгдзинӕдтӕ. Ӕмзонд ӕмӕ ӕмвынг уыдысты зӕдтӕ-мытауджытимӕ, ӕмӕ уыцы ӕвӕджиауы зонындзинӕдтӕ ныффӕдзӕхстой сӕ фӕстагӕттӕн сӕ дин уырнынады алы ӕгъдӕутты, уагӕвӕрдты ӕмӕ рагон къӕлиндармӕ гӕсгӕ арӕзт бӕрӕгбӕтты хуызы. Ирон бӕрӕгбӕттӕ сты фыдӕлтӕй баззайгӕ культурӕйы ӕвӕджиауы хӕзнатӕ, нӕ адӕмы монон царды нывтӕ, Сӕ аразыны ӕгъдӕуттӕ ӕвзӕрдысты ӕнусты дӕргъы. Уыдоны мидисы бӕрӕгӕй зынынц адӕмы зонд ӕмӕ дунембарынад, ӕрдзы ритм ӕмӕ космосы ритм, куыд иу уыдысты адӕймаг ӕмӕ йӕ архайды ритмимӕ, уыдӕттӕ. Фыдӕлтӕ тынг хорз зыдтой, афӕдзы мидӕг кӕцы сӕрмагонд бонты цӕмӕй ӕмӕ куыд хъӕуы бакувын, Цы мбӕлы бацӕттӕ кӕнын, цавӕр ӕгъдӕуттӕ сӕххӕст кӕнын, цӕмӕй бинонты ӕмӕ ӕгас ӕхсӕнады цард хорзӕй цӕуа ӕмӕ бӕркадджын уа? Цы фӕтчы ӕмӕ цы нӕ фӕтчы кӕнын, цӕмӕй ма фӕрӕдийай ӕмӕ Хуыцауӕн уарзон уай? Цалынмӕ ирон адӕм ӕрӕджыйы онг хӕхбӕсты ӕнгом цард кодтой, уӕдмӕ уыцы рагон табуйаг зонындзинӕдтӕ фыдӕй-фыртмӕ, зынаргъ хӕзнайау фӕдзӕхстой, фидар сыл хӕцыдысты ӕмӕ сын стыр аргъ кодтой.
Мӕ хи зонын куы байдыдтон, уӕдӕй фӕстӕмӕ цӕуын байдыдтон дзуары бынмӕ, адӕмы хсӕнмӕ. Мӕ цыдтӕн ӕмӕ кастӕн, ӕгъдӕуттӕ куыд уыдысты, адӕм кӕрӕдзийы куыд фарстой, уӕдӕ уыцы бон куыд рӕсугъд бӕрӕгбон уыдзӕни, уыцы бӕрӕгбон та кӕд уыдзӕни, уыцы бӕрӕгбон та кӕд уыдзӕн ӕмӕ сӕ номӕй-номмӕ хистӕртӕ дзырдтой, кӕстӕртӕ хъуыстой сылгоймагӕй, сылгоймаг хистӕртӕ кӕстӕртӕ ма кӕрӕдзийы ӕмбӕрстой рӕсугъдӕй. Уый та уыди царды мидӕг кӕрӕдзийы уарзондзинад, Хуыцауӕй ӕууӕнкдзинад, цӕмӕй кӕрӕдзийӕн ӕууӕндой ӕмӕ кӕрӕдзийыл ӕмӕ Хуыцауыл дӕр, стӕй сӕхиуыл дӕр ӕууӕндой, кӕуыдон уыдысты кӕрӕдзи уарзондзинадӕн иуыл дӕр кӕрӕдзийы ӕмбарынӕн. кӕрӕдзи цӕмӕй хорз зонай, кӕрӕдзи дзӕбӕх ӕмбарой, се хсӕн загъдзинад ма цӕуа, се хсӕн фыдуагдзинад ма цӕуа, кӕрӕдзи ныхас ӕмбарой. Уыдон иууылдӕр уыдысты уырнындзинад, кӕрӕдзийӕн лӕгдзинады, фӕлмӕндзинад царды мидӕг. Уый тыххӕй уыдысты.
Ирон бӕрӕгбон схонӕн ис адӕмы кӕрӕдзиуыл чи бӕтты, удварн сын чи дӕтты, ахӕм цардхъомгӕнӕг ӕвидигӕ тыхты суадон. Ахӕм рагон бӕрӕгбӕттӕй иу уыд балдӕрӕн. Рагзамантӕй абонмӕ нӕм баззад ныхас балдӕрӕны куывдтӕ, зӕгъгӕ. Ацы хабар дзуры, уӕд-иу стыр куывдтӕ кӕй кодтой, ууыл. Арӕзтой ӕнӕхъӕн хъӕубӕстӕй иумӕ ӕхсӕны куывдтӕ иумӕйаг хӕрдзтӕй, хастой нывонд, гал кӕнӕ фыз.
Фыццаг-иу афтӕ уыди, нывонд-иу скодтой, хӕлттӕ-иу сӕппӕрстой. Мӕ-иу нывондтӕ афтӕ комыл ӕрзылдтой, мӕ-иу алы хъӕу дӕр алчидӕр мысайнаг лӕвӕрдта лентыл баста, мӕ кӕй Нывонды схауа, нывӕндтӕ-иу уыди алкӕмӕ дӕр, галтӕн дӕртӕ. Ме хӕрхӕдоны лӕрзылдысты, мӕ хайзӕрдӕмӕ сӕ хӕлттӕ сыппара. Ме хӕрхӕдонӕй кӕй хал схаудта, уыцы гал-иу ракодтой, мӕ йӕ комыл ӕрчилын кодтой, мӕ лентӕтӕ бастой, мӕ хӕусы лентӕтӕ куы ӕргӕвстой, уӕд та Хуыцауы дзуары бын, Дзывгъисы дзуары бын, афтӕ, йӕри уым куы уыди, уӕд уым, ам куы уыд, уӕд та ам, лентӕтӕ уым,

Куывдтӕ-иу бирӕ хатт ӕнӕхъӕн къуыри дӕр ахастой. Куывд аразыны тыххӕй-иу развӕлгъау равзӕрстой фысымтӕ. Уымӕй уӕлдай, алы хӕдзары дӕр ӕфсинтӕ цӕттӕ кодтой кувӕггаг чъиритӕ. Кодтой сӕ сыгъдӕг суадоны донӕй, аив уӕлӕдарӕсы, хины мӕр кувгӕйӕ, табу кӕнгӕйӕ. Чъиригӕнӕгӕн дзурын нӕ фӕччыди, хъуамӕ уыдаид аналог ус кӕнӕ чындздзон чызг. Адӕм бӕлдӕрыны хъуамӕ уыдаиккой хъӕлдзӕг, уымӕн ӕмӕ, дам, уӕд ӕгас афӕдз уыдзынӕ афтӕ хъӕлдзӕг ӕмӕ зӕрдӕрухс.

Ирон адӕмы уырнынадмӕ гӕсгӕ Хуыцау фыццаг сфӕлдыста хъӕд ӕмӕ фос, фӕлдисгӕ та сӕ скодта къӕйттӕй. Ӕмӕ фалдӕрыны уыдонӕн вӕййы къайады бон. Уӕд бауддзыд вӕййынц, афтӕмӕй балдӕрын Цасдӕрбӕрцӕй нымад уыдис бауццыд уӕвыны стыр боныл. Адӕмы уырнынадмӕ гӕсгӕ хуымгонд зӕхх удыгас организмау уддзыд кӕны тауинагӕй ӕмӕ хуры хъармӕй. Рагон ӕмбарынадмӕ гӕсгӕ зӕхх уыдис сылгоймаджы хуызы, уымӕн ӕмӕ, дам, зӕхх ӕмӕ сылгоймаг сӕ ӕрдзон функцитӕм гӕсгӕ кӕрӕдзимӕ ӕввахс лӕууынц, сӕ дыууӕ дӕр дӕттынц цот. Ӕвӕццӕгӕн уымӕ гӕсгӕ Куырттаты комы Ласы хъӕуы ӕххӕст кодтой рӕсугъд, арф мидисджын ӕгъдау. Афыдзы дӕргъы-иу хъӕумӕ цы чындзытӕ рцыд, уыдоны Хуыцауы дзуары Аланты рагон рӕхысыл фӕдзӕхстой.

Сау девазӕй дӕвӕзӕхстӕ бакӕн!
Саузаро да болла сӕнӕртуа хъӕумӕ! Мӕнӕ Сукурайы фырты зынадевӕгтӕ бакъахдзӕф кодтой! Йемӕ цы хӕдзӕрттӕм ӕрбацыдысты? Ёз хӕдзӕртты фарнымӕ амодӕй, дзӕбӕхӕй рӕсугъдӕй зӕронд боты куыд цӕрой, ӕмӕ дӕ хорнӕггуытау, ёс арфӕдзинад сын ракӕн!
Йауӕдӕ Хъӕриу зӕдтӕмӕ даусы табу хорзӕхӕй Хъӕриу тӕрхондоны стут, ӕмӕ абон, ацы стыр кадджын Хуыцауы кувӕн бон, амонджы дӕр ма феда тӕрхой срӕхӕссӕд нӕ Ирыстон адӕмӕн. Ёсхордзинӕдтӕй у мӕнӕ ацы чындзхӕсджытӕн, мӕнӕ ацы дыууӕ кӕстӕрӕн, дыууӕ мыггагӕн, амон Йосхордзиа чи цин кӕны, Йодона дӕр иу домбай ӕргуытӕ куыд ракӕнат, Йосхордзиадо цӕст бавӕрзӕн. Ӕрнӕсау!
Афтӕмӕй, мӕнӕ Хуыцауы дзуары бынмӕ ӕрбакъахдзӕф кодтам, ӕмӕ уе ппӕт Хуыцауы дзуар хорзӕхон! Ӕрнӕсау!
Кӕстӕртӕ уӕ цӕрӕнбон бирот, ацахун!

Кӕй ахӕм кадджын бӕрӕгбон уыдис, ӕмӕ хъӕу йӕ тӕккӕ цӕджджинагау куы фыхти, кӕуӕд дзы дӕсгаймӕ фылдӕр чындзытӕй уыди ӕмӕ сӕ ардӕм фӕдзӕхсынмӕ кодтой. Мӕнӕ гыццыл сывӕллӕттӕ кӕмӕ уыд, ног чындз кӕмӕ уыд, йӕ бӕлццон. Фӕр-иу ног чындз куы рхастой, уӕддӕр-иу ӕй хӕдзармӕ нӕма бакодтой, афтӕмӕй йӕ Ласы Хуыцауы дзуармӕ фӕдзӕхсынмӕ кодтой.
фӕдзӕхсӕнтӕ-иу уыди афтӕ херӕрӕмбырд сты, нӕ? Ӕмӕ-иу уыцы фӕдзӕхсӕнтӕй кодтой, иу чертфертӕй хуыдтой. Нарӕг чертферты ссыдмӕ нарӕг хъуырвӕлейы. Мӕхеуый иу фӕдзӕхсгӕ кодтой, иуырдӕм кӕнгӕ кодтой, иннӕрдгӕй фӕдзӕхсгӕ, ӕмӕ-иу афӕдзӕй-афӕдзмӕ Хеусы фӕдзӕхсӕн чи у? Хеуы-иу баззади хеусы черсферты. Ныр хербӕлдарӕн ӕрцыди, зӕгъгӕ, нӕ? Хеуыд-иу ӕй байгом кодта дзуары лӕг ӕмӕ йӕ цот иумӕ фӕдзӕхста. Бӕгӕны, нӕ? Бӕгӕны. Къуымӕлдар уыди, мӕ сӕ кодтой хӕццӕ, къуымӕлдар хастой. Ныр Херосы фӕдзӕхсӕн фӕстӕмӕ йе дзаг уыди. Хеусы дзагӕй мӕ йӕ дзуары лӕг фӕстӕмӕ ныхгӕдта, йӕ тӕф куыннӕ цӕуа, афтӕ. Ме цалынмӕ иннӕ аз рцыди, уӕдмӕ йӕм ӕвналӕн нӕ уыди. Уыцы дзагӕй лӕууыди, ӕмӕ-иу ӕм куы бакасти, уӕд-иу дзы хъуыд нӕ, ӕндӕр нӕ Хеуцыйӕ дӕр лӕууы бынаты. Ӕви-иу загъта, Аци аз хорз нын ацыдзӕни. Гыццылиу фӕкъаддӕр-иу та-иу афтӕ, Асӕдз мӕгуырдӕр азыдзӕни. Мӕ фыд кувӕг лӕг уыдис дзуарӕн ӕвдисӕн лӕг, ӕмӕ дзыллӕтӕ цыдысты мӕ куывтой, йӕ сын фӕдзӕхсӕнтӕ сын-иу радта, афтӕ фӕдзӕхсӕн, куы скувай, уӕд ертӕ чъири, уӕд фӕстӕмӕ хӕдзармӕ фӕдзӕхсӕн, цӕмӕй йӕ сывӕллӕттӕ хӕдзары куывды чи нӕ уыди, уыдон куыд бафӕдзӕхсой, ӕмӕ сын цӕмӕй хорз ӕнӕниз нымӕз цы хос уа. Стӕй уӕд ӕрбадтысты хъӕуӕй хъӕугай-хъӕугай, афтӕ тымбылӕй, уӕлӕ-уӕле та-иу хъазт уыди хӕйттӕй. Суанг-иу Мӕздӕгӕй бӕх уӕрдӕтӕм баззадысты. Хӕхӕм стыр бӕрӕгбон уыди, тынг карджын бӕрӕгбон. Мамӕ хӕм хӕхӕмы фыдӕл уыди Хӕцы хъӕуы. Ӕмӕ-иу чындзыты куы ахуыдтой иу хӕдзар, зӕгъӕм, ацы саубон иу хӕдзар, куы та иннӕ хӕдзар. Мӕ-иу хи ахӕм хъӕлдзӕг уыди, хи ахӕм хъӕлдзӕг, мӕ-иу мӕнӕ куывды хуызӕн скодтой.
Балдӕры ныгъдӕуттӕй ахсджиагдӕр уыдис ахӕм: нӕ фӕччыдис хъӕд ӕхсӕдын, бӕлас калын, ӕмткӕй хъӕдгуыст кӕнын. Балдӕрынӕн ма уыд ӕндӕр ном дӕр, хӕрдмӕкӕсӕн. Ацы ном равзӕрдис адӕмы уырнынады бындурыл. Уӕларвон сыстарджытӕ, дам, уыцы бон уӕлдай лӕмбынӕг кӕсынц адӕймаджы архайдмӕ ӕмӕ йӕ аккагыл куы банымайынц, уӕд сын арфӕ ракӕнынц. Фӕлдӕр ын райсомӕй изӕрмӕ бинонтӕй фынӕй кӕнын никӕмӕн фӕччыдис. Хуыцау дӕ фынӕйӕ куы рӕййафа, уӕд ӕгас афӕдз уыдзынӕ уӕнг мард, зӕгъгӕ. Стыр бонтӕ иууылдӕр уыдысты дзыллӕйы бӕрӕгбонтӕ. Уымӕ гӕсгӕ-иу уым уыд, дзыллӕ кӕм архайдтой, ахӕм кӕфтытӕ, зарджытӕ ӕмӕ алыхуызон хъӕлдзӕгхъӕзтытӕ. Пайда дзы кодтой алы хиирхӕфсӕн ерыстӕй, хъару, ӕхсар ӕмӕ алы арӕхстдзинад кӕм рабӕрӕг уыдаиккой, ахӕмтӕй. Уыдоны хсӕн сӕ бон уыд равдисын хъаматыл кафт баст цӕстытимӕ. Ахӕм карз ӕгъдау уыд ирон адӕмӕн сӕ царды мидӕг дӕр, фӕлӕ йӕ бӕрӕгбоны рӕстӕг ӕвдыстой кӕрӕдзи ӕфхӕрыны хуызы нӕ, фӕлӕ куыд сӕрӕндзинады, арӕхстдзинады архайд.

Ерыстӕй уӕлдай адӕм стыр аргъ кодтой дӕсны фӕндырдзӕгъдджытӕн ӕмӕ кафджытӕн. Хъазты рӕстӕг-иу адӕймагмӕ царды монц райгуырд. Ферры-хиуӕй сты йӕ тыхстытӕ, зындзинӕдтӕ. Бӕрӕгбон уыди хъӕуы царды астӕумагъз, уыди алӕмӕттаг ӕмӕ зӕххон ӕууӕлтӕй хайджын. Архайдтой дзы ӕппӕт хъӕубӕстӕ, хъӕздыгӕй, мӕгуырӕй.

Ирон адӕмы рагфыдӕлтӕ сӕ уалдзыгон куыстыты фӕдыл цы бирӕ фӕллойадон зарджытӕ кодтой, уыдоны ӕххуысмӕ сидтысты канд Уасилла, Хорылдар ӕмӕ Бурхор Алимӕ нӕ, фӕлӕ ма Лӕгдыдзуар, Тутыр, Никола ӕмӕ ноджы ӕндӕр бардуӕгтӕм дӕр.
Тӕхгӕ, нӕргӕ,

Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, раздӕр фӕлдӕрӕн дӕр ӕмӕ ӕппӕт ӕндӕр бӕрӕгбӕттӕ дӕр ирон адӕм кодтой бирӕ рӕсугъддӕр, зӕрдиагдӕр, уымӕн ӕмӕ фыдӕлты фӕдзӕхстыл фидарӕй ӕууӕндыдысты ӕмӕ сӕ ӕппӕтӕй хистӕртӕй куыдӕй ӕрыййӕфтой, афтӕмӕй ӕххӕст кодтой. Фыццаджы цард ӕз йе рцардимӕ нӕ баиу кӕндзынӕн ницы хуызы. Кӕрӕдзийыл хуыздӕр ӕууӕндыдысты, хуыздӕр. Стӕй уӕд дзуарыл дӕр, Хуыцауыл дӕр хуыздӕр ӕууӕндыдысты. хъахъхъӕнӕг зӕдтыл дӕр хуыздӕр ууӕндыдысты. Ирон бӕрӕгбоны мидис цы у? У ӕгъдаудзинадыл, каддзинадыл, уарзондзинадыл кӕрӕдзийӕн ӕууӕнкдзинад, кӕрӕдзийы хсӕн ӕвзӕрдзинад дзы куыннӕ цӕуа, давындзинад дзы куыннӕ цӕуа, марындзинад дзы куыннӕ цӕуа. Цауӕй ӕууӕнкдзинад ӕмӕ ис ӕмӕ мӕнӕн хъуамӕ алцыдӕр рӕсугъд уа, зӕгъгӕ. еуи-хеуи ульнӕмадтой, цӕмӕй сӕ медмӕуал знӕтдзийнадӕ еуи алцидӕр. Кувгӕ дӕр уомӕ кодтой, Хуцау лӕууӕндудӕсти рӕсугъддзийнад нӕма, уонгдзийнад нӕма, маргӕ ма кӕнӕм, давгӕ ма кӕнӕм. Уонгдзийнад, рӕсугъддзийнад. Абон дӕр нӕ кадджын дзуӕрттӕ ӕмӕ рагон бӕрӕгбӕттӕ рох не сты. Кусарт ӕмӕ ма кувинӕгтӕ абон дӕр кӕнынц ласы хистӕры кары цӕрджытӕ, бӕлдӕрыны боны дӕр ӕмӕ ӕндӕр бӕрӕгбӕтты дӕр. Уыдон ма рыййӕфтой уыцы диссаджы зын, фӕлӕ амондджын рӕстӕг. Ам цард цӕджсинагау куы фыхти, ӕппӕт бӕрӕгбӕттӕ тынг рӕсугъд ӕмӕ намысджынӕй куы рвыстой, уый. Фӕлӕ абон уыцы рагон ӕгъдау, цӕмӕй дарддӕр хӕссынхъом уой ирон адӕмы ног фӕлтӕртӕ, уый тыххӕй сӕ хъӕуы рагон ӕгъдӕутты, бӕрӕгбӕтты арф мидис бамбарын ӕмӕ фыдӕлты рагон дунембарынады зонындзинӕдтӕ ӕргом кӕнгӕйӕ, Архайын ӕххӕст кӕнын сӕ фӕдзӕхст, раздахын нӕ цымыдисаг бӕрӕгбӕтты рӕсугъддзинад, фидарӕй зонгӕйӕ. Ирон бӕрӕгбон бахӕрын ӕмӕ бануазыны тыххӕй никуы уыд, фӕлӕ ӕрмӕст ӕгъдауы ӕмӕ кувыны тыххӕй.